Eega bitamee booda keessa jiru waliif ibsuuf deemna jechuun. Akkuma isin argitanitti karaan amma laalu jirru kun karaa gartee bahaatiin jechuudha. Karaa bahaatiin haala gartee ammaan tana manni kun itti jiru kana fakkaata. Dhiifama gaagazda yeroolee yeroo asriidhaati aduulleen karaa gartee dhihaa kana deebitee mana irratti illee gartee aduun hedduu ifutti hin jirtu. Makiinalleen kun olii gad yaa'u jirti. haallisaa karaa bahaatiin kana fakkaataa jechuun insha Allahu ta'ala akkasitti egaa asii fi karaa hundaanuu wal agarsiifnaa jechuudha. Gama kibbaatiinis kunoo kana fakkaata karaa saawuzii jechuudha haalli amma keessa jiru hancabbiileen kunoo gaarraa alhamdulillah baqutti jirti kunoo kana fakkaata jechuudha gamanaan. gama noortiitiin takkaa gama kaabaatiinis kun kana fakkaata manni akkuma agarru kana insha Allah mee keessaas insha Allah ta'ala waliin laalla jechuudha wanni kana godhu jirruuf ammaan tan insha Allah ta'ala bildingiin kun takka manni kuni amma osoo hin jaaramin maal fakkaata booda gartee hoggaa jaarame hoo maal fakkaataa isa wal bira qabuuf jechuudha. karaa dhihaatiin kun manni kana fakkaata gidaarri guddaan nuti arkinu kun ganda ollaa kanaatu qaba jechuudha makiinumaatu jala baha kanaa jechuun kun gidaarri gama duubaa karaa dhihaatiin takka karaa weestiitiin manni keenya toofiqni haareen kana fakkaata alma duubatti silaayis gaa'onni godhanillee waa takka illee hin jiru. garuu akkuma waliin agarru jechuudhaafi maaliif gidaara kana asitti namaatu qaba jechuudha dukkaana wayii tokkotu ka chaayinaa tokko ka nyaataa tokko gama duubaa kana jira ati gama duubaa kanatti gaa makiinaafaa warri qabu asitti kireeffatanii makiinaafaa arma duuba dhaaban jechuun dachiin tasaaniiti kalaas arma duubaan hanganaa jechuudha. obboleeyyan kiyya insha allahu ta'ala gama keessaatiin manni kana fakkaata jechuun hangi fuula dura garru kuni hangi gartee booda gaafa jaarmeenii jalqabee jaaramuus ba- kan jijjiiramnee jechuu jalaa gubbaa irratti hangi kaan kun akkuma nuti garrutti ah, eega gartee manni kun bitame boodallee obboleeyyan keenya ah, rabbi isaan irraa haa jaalatuu eh, tilafa'anii te- peentii godhan ranjii dibanii kun akkana nuu tolchan jechuu Gidaarri kun amma akkanatti garru kun gidaara akkanatti bareedaa hin turre. Xiqqisho maaliif wanni waan akka weerhaawusii ammallee bakka makiinaa gurguddaa keessa dhadhaabaniif jecha hedduu xurii turte. Akkanatti obboleeyyan keenya kun nu tolchanii. Kun ammoo kun isteejii jechuu ammaaf gaa istee wanniidhaaf guyyaa sabtiidhaa fi waan qophaa'uu jirruuf waan adda addaa isteejii fi waan adda addaa qophaa'uu jirra. Kana kun bildingiin ammoo inshaa Allahu ta'ala Amma egaa waan adda addaa test godhu jira asitti kunoo pirojektaraa fi kana kana ammoo egaa manni kunoo kana fakkaataa jechuudha. Inshaa Allahu ta'ala maaliif wanni amma kana godhu jirruuf illee akkuma booda gaafa gartee manni kun jaarame takka osoo hin jaariin illee gartee akka wal bira qabnee ka haariyaatii fi kana akka amma turee fi akka gartee gaafa inshaa Allahu ta'ala jaarame fakkaatu akka gartee wal bira qabnee inshaa Allahu ta'aalaa laalluu fi amma akka illee yaadannuuf waan nuti keessa dabarree akka yaadannuu fi kan itti inshaa Allahu ta'aalaa kana waliin laalu jirra jechuudha. Kun amma kana fakkaata egaa bildingiin bal'aadha ganama ammaan tana guyyaan guyyaa kamisaati. iftaan saniif qophaa'uudhaaf asitti namni wal ga'u jira dalagaa as seetaappi godhuudhaafi kanaa jecha insha allahu ta'aalaa kuna bildingiin kana fakkaataa jechuun assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu